Jiena dejjem kont inħobb il-lingwi, kont inħobb l-ivvjaġġar. Fl-2010, meta ġa kont qed nitgħallem iċ-Ċiniż, kienet ġiet opportunità biex naħdem Shanghai u hemmhekk tejjibt ħafna ċ-Ċiniż tiegħi. Meta ġejt lura, komplejt bl-istudji tiegħi u ggradwajt fiċ-Ċiniż u mbagħad eventwalment ġibt il-Masters. Fil-2019 kienu kkuntattjawni mill-Book Council wara li bdejt nagħti lectures l-Università hemm fiċ-Ċiniż, fl-istorja Ċiniża, biex jaraw jekk irridx li naqleb dan ir-rumanz miċ-Ċiniż għall-Malti, jiena tilhom bagħtuli kopja ħa nara speċi dan ir-rumanz jekk huwiex biex ngħid hekk jekk huwiex l-istoffa li jiena u jogħġobnix ukoll u jekk jiena nħossnix tajjeb biżżejjed biex naqlbu u mal-ewwel għoġobni sibt ukoll li fir-rumanz kien hemm Partijiet mir-rumanz li huma ambjentati propju fil-post fejn jiena kont ħdimt għal ċertu żmien ġo Shanghai, inkluż area, nħawi ta' Shanghai, fejn madwar 120 sena ilu kien hemm ħafna orfanotrofi, kulleġġi mmexxijin minn missjunarji Ewropej. Jiena fil-fatt ikont żortu dan il-post meta kont inkun off hemmhekk u kombinazzjoni meta rajt ir-rumanz, meta qrajt ir-rumanz, Sibt dawn il-postijiet allura iktar tħajjart li nittraduċih. U fil-fatti ħadt ħafna gost nittraduċih kien ta' sodisfazzjon għalija u huwa hija storja emozzjonanti u sabiħa ħafna għaġbitni. Eh, interessanti, eh, ma kelli minn saqsini speċi jekk hux żball u suppost hux għoljiet il-qasab, le mhux għoljiet il-qasab, hija għoljiet il-qasab. Għoljiet il-qasab hija l-forma mqassra bit-tema l-buta ta' l-għolja tal-qasab. Il-ktieb biċ-Ċiniż propjament jismu jemma, li letteralment fisser l-għolja Fejn jikber il-qasab selvaġġ, ġifieri meta ġejt biex nagħżel x'ħa nsemmih bil-Malti, kelli ħafna ideat f'moħħi, jekk hux ħa nsemmih b'dieku l-għolja fejn jikber il-qasab selvaġġ, l-għolja fejn jikber il-qasab. Però mbagħad ftakart illi apparti li huwa deskrizzjoni ta' għolja fejn jikber qasab selvaġġ, dan l-isem huwa wkoll l-isem tal-orfanotrofju fejn it-tifel eventwalment jispiċċa u jibda jitgħallem diversi snajja' differenti. Allura rraġunajt li aħjar li Din il-kelma nagħtiha xi ħta Maltija biex tkun ukoll isem ta' post, mhux ġast tiġi bid-deskrizzjoni ta' Għolja. U hemmhekk fej l-ibta għal Għoljet inqas. Mal-ewwel kif bdejt naqra l-rumanz, mill-ewwel linji ndunajt li ħa jkun interessanti ħafna u fil-fatti fl-ewwel linji li ħa naqra ftit minnhom issa, ħa naqrahom biċ-Ċiniż u mbagħad ħa naqra ftit it-traduzzjoni bil-Malti

Ħalli u lajd ġi kan ijien gan ċu xen da ħajd z bien jinnan ċan da ċu xwez z ċula. Bil Malti dawn l-ewwelin jgħidu hekk. Kien fit-dsatax-il jum tal-ewwel xahar tas-sena lunari Ċiniża tal-1898 li ċkejken jew għan għalaq ħames snin. Iżda minn meta wasal f'din id-dinja, jew għan qatt ma kien iċċelebra għeluq sninu. Ħadd ma kien jiftakar f'dan il-jum jew ejja ngħidu li ħadd ma xtaq jiftakar fih, la missieru li kien mutu u wisq anqas it-tieni mara. Hu nnifsu kellu jikber ġmielu sa ma għaraf xi tfisser li tagħlaq sninek. Jerġa', kull meta kien jiftakar f'dak il-jum, Jouqan kien iħoss sens ta' mistħija u ħtija kbira. Għaliex dak il-jum kien ifakkru f'ommu. Ommu li għal tlett ijiem u tlett lili sħaħ kienet issieltet kontra l-mewt fuq is-sodda li welldet fuqha. Imbagħad ħalliet din id-dinja wara li tilfet ħafna demm waqt il-ħlas. So hemmhekk jiena indunajt li ġejja l-istorja dwar dan it-tifel li tilef lil ommu li ħajibqa' dim dan sens ta' ħtija għax ġaf il-proċess li twieled mietet ommu. Infatti, iktar qudiem fl-istorja tidħol ħafna l-sens ta' ħtija u ta' misħija jkun hemm anke min jibqa' jgħajru fuqha din it-tifel u t-tifel miskin ma kellux ħtija li mietet ommu waqt il-ħlas. U dik ġifiri parti mill-istorja li laqtitni ħafna biex ħajt nikompli nitraduċi. Bħala sfidi prinċipali li ktar tqajt magħhom kienu kliem li fil-Malti m'għandniex kliem għalihom għaliex huma kliem speċifikament Ċiniżi, kliem għandhom x'aqsmu ma' siġar li kif bruċina biss. U li ovvjament m'għandniex kliem bil-Malti għalihom, qed jiġini f'moħħi pereżempju pjanta li tissema' fil- fil-ktieb li jisimha l-Osmanthus, l-isem xjentifiku tagħha, hemm pjanta oħra l-Wisteria, pereżempju, li tagħmel fjuri vjola u dawn jissemmew fid-deskrizzjonijiet tal-ktieb u aħna m'għandniex dawn il-ktieb bil-Malti, ġifieri trid tara kif ħa taqlibhom bil-Malti, ovvjament la m'għandekx kelma bil-Malti, trid tara jekk hux ħa taqa' l-Ingliż, kelma bl-Ingliż jew forsi xi kelma jisu qrib it-Taljan jew bħalma semmejt kelma bil-Latin. Trid toqgħod attent però li ma tispiċċax b'test li huwa primarja li li fih ħafna ħafna Ingliż jew li fih ħafna Latin jew ħafna Taljan. Jiġifieri trid tqisek issib bilanċ bejn li ssib kliem approssimativi bil-Malti u tħallat bejn daqqa Latin, daqqa Ingliż, daqqa Taljan u kemm jista' jkun ukoll tuża Malti mbagħad fil-partijiet l-oħrajn li huwa mexxej biex inti dak li jkun ikun qed jaqra t-test iħoss li huwa Malti naturali għax hekk inti ħa tibda taqra translation. u ħassib li ma tinstemax tajjeb għax hemm ħafna wisq kliem pereżempju ġej minn lingwi oħrajn ma jinstemax Malti naturali allura ħa taqta' qalbek u ma tkomplix taqra. Bħal kull traduzzjoni inti qed taqleb xogħol letterarju illi sar minn f'pajjiż ieħor, f'letteratura oħra, f'kuntest kulturali ieħor minn awtur, f'dal-każ awtriċi, oħra. Issa meta inti taqrah bħala adolexxent Malti ovvjament ħa ssir taf dwar dak il-pajjiż dwar dik il-kultura u wkoll dwar il-lingwa indirettament, ġifieri għalkemm il-ktieb huwa bil-Malti, imma int ħa ssir taf dwar il-kultura Ċiniża, anke dwar il-lingwa Ċiniża, għax hemm ħafna istanzi fejn jissemmew anke kliem biċ-Ċiniż, pereżempju kliem ta' ikel Ċiniż nagħmlu mod, ismijiet ta' għodda nagħmlu mod, kultant ġifieri jkollok l-isem il-Ċiniż qed jiġi anke pereżempju tuk-tuk. li kien jirkeb dan it-tifel kultant biex imur minn post tal-ieħor tal-belt. Ġifieri, min qed jaqra dan il-ktieb ħajiftaħ moħħu għal kulturi oħrajn li għaddejjem xi ħaġa tajba fil-ħajja għax inti iktar ma titgħallem dwar kulturi oħrajn, iktar anke iktar ikollok opportunitajiet il qudiem inti tikber ukoll kulturalment u issir taf eh, dwar kulturi oħrajn u jinfetħulek ħafna ħafna bibien. Jiena dejjem ngħid Li titgħallem dwar kultura, dwar pajjiż ieħor, tagħmlek iżjed uman u tirrealizza kif fl-aħħar mill-aħħar il-bnedmin aħna kollha l-istess. Ġifieri jiena li kont naħdem hemmhekk iċ-Ċina din indunajt mal-ewwel, imma tajjeb kemm il-ħażin, fl-aħħar mill-aħħar kulħadd huwa bniedem bl-istess mod u din toħroġ ħafna fil-rumanz ukoll, din l-umanità. Kien proġett sabiħ ħafna u sar bl-għajnuna ta' ħafna nies. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għamel xogħol tajjeb ħafna fejn appoġġani kif dan il-proġett u wkoll iċ-Ċentru Kulturali Ċiniż kien ġentili ħafna illi tana il-post biex norganizzaw, organizzaw ukoll din it-tnedija tal-ktieb. Interessanti li ċ-Ċentru Kulturali Ċiniż ilu Malta 20 sena, ġifieri diġà ilhom hawnhekk għal numru ta' snin, jorganizzaw korsis u attivitajiet kulturali u anke korsijiet fil-lingwa Ċiniża u anke fl-Università ta' Malta mill-Confucius Institute, u Malta u ċ-Ċina ilhom bir-rabtiet diplomatiċi għal 50 sena, ġifieri kuntatti hawn, però jiena nħoss li hemm lok għal iżjed. Hemm kuntatti anke għaliex inħoss li fost il-popolazzjoni Maltija hawn anke ċertu qisu injoranza dwar iċ-Ċina b'ċertu stereotipi, mhux iċ-Ċiniżi biss, ġifieri hawn ċertu stereotyping u ħafna drabi nassoċjaw iċ-Ċiniżi ma' ċertu affarijiet biss mingħajr ma naraw kemm hija rikka u sinjura l-letteratura u ċ-ċivilizzazzjoni Ċiniża li għandha storja inkredibbli, so proġetti bħal dawn żgur li jservu ta' ġid biex iż-żewġ pajjiżi joqorbu iktar lejn xulxin.